ndi a vha resha dzinani ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu khristo havha ndi muḓinḓa wa mudzimu mr tshifaro tr ndi khou tama u ṅwatekana na vhone mulaedza wa ḓuvha ḽa ṋamusi dzi 2 dza january 2021 kha vha ntendele ndi songo vhuya nda fhedza na tshifhinga ri vule dzibivhili dzashu kha bugu ya genesi ndi genesi chapter 8 ndi khou nyanga u vhala 16 u swika 22 yone yo ṅwaliwa nga nḓila heyi i bva kha gungwa na vhara vhau na musadzi wau na vhasadzi vha vharwa vhau vha re na iwe na zwoṱhe zwi tshilaho zwi re na iwe zwa ṋama dzoṱhe na zwiṋoni na kholomo na zwikhokhonono zwa shango zwoṱhe kha zwi bve na iwe zwi tshimbile zwi bebe zwi ande shangoni noahe ambo bva na vharwa vhawe musadzi wawe na vhasadzi vha vharwa vhawe na kholomo dzoṱhe dza bva gungwani na zwikhokhonono zwoṱhe na zwiṋoni zwoṱhe na zwoṱhe zwikokovho fhasi zwa bva zwi tshi ya nga tshaka dzazwo noahe a mbo fhaṱela mudzimu aletare a dzhia zwi si na tshika kha dzikholomo na kha zwiṋoni tshithihi tshithihi a zwi ita tshidzimu tsha u fhiswa kha aḽeṱare yehova a ḓifhelwa nga munukho a amba mbiluni yawe a ri a thi tsha ḓo dovha nda sema shango nga mulandu wa muthu ngauri u elelwa ha mbilu ya muthu ndi huvhi u bva hanani hawe a thi tsha ḓo dovha zwine zwa ḓo ṋea A thi tsha ḓo dovha zwine zwe nda ita zwino nda vhulaha zwitshilo zwoṱhe misi iyo ya shango a hu tsha ḓo tumuwa u zwala na u kaṋa na phepho na biso na tshilimo na vhuria na masiari na vhusiku mudzimu wanga ndi khou kumedza mulaidzo uyu phanḓa tshifhaṱuwo tshau ṱhaluso ya hone kha vhone kha vha ri tonde roṱhe vha ri vule nḓevhe dza muya ri pfhe zwine vhone vha tama u amba na riṋe zwine zwiṅwe kha ḓi tou thoma nga u tou rali ndi a vha livhuwa murena in jesus name amen ndo vhea fhasi mulaedza i nga fhasi ya ṱho ine ya ri starting afresh in 2022 starting afresh u tou dovholola hafhu nga huswa nga 2022 kha vha ntendele ndi ri muḓalo wo vha wo tshinya shango ḽoṱhe Muḓalo wo vha wo tshinya shango ḽoṱhe na zwoṱhe zwi tshilaho khaḽo. Mara Noa na muṱa wawe vho kona u ponya muḓalo muhulu. Mudzimu vha delivara kha hoyo muḓalo we wa fhedza tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshilaho. mudzimu a tsireledza gungwa ḽavho ḽa papamala nṱha ha maḓi for the whole month ri livhuwa tshilidzi tsha mudzimu tsho kona u vha hona vho noaxe na muṱa wavho but after a year ha ḓa tshifhinga tsha uri noa na muṱa wawe vha bve gungwani and u ya nga nṋe it was a perfect time for new beginnings kha muṱa wa vhonowaga ngauri vha vha vhone vhathu vha vhoṱhe vha re hone kha shango nga tshifhinga tshenetsho kha vha ḓo ndi ḓo confirm haya mafhungo a ṅwaha muswa uyu Vesi 13 yone nga hafho nṱha iri nga ṅwaha wa maḓana maṱanu na ḽithihi wa Noaxe nga ḓuvha ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa phanḓa kana ri ri nga ṅwedzi wa u thoma maḓi o vha o xa shango loma Noaxe zwino a rula ṱhanga ya gungwa a tshi lavhelesa a vhona shango loma noage o spenda one full year a nṱha ha maḓi ndi tshiṅwe tsha zwithu tshine nda khou tama vhathu vha tshi dzhidzhela nṱha zwino tsho vha tshi tshifhinga zwavhuḓi it was a perfect time for noah to start afresh ngauri zwoṱhe zwe vha zwi ita miṅwaha yo fhiraho zwo vha zwo fhela ndi khou tama amba na vhone ṋamusi ri kha nyimele ino nga ya nowa ṅwaha wa 2021 wo fhira na zwoṱhe zwe wa vha u khazwo vhone vha ḓo zwi humbula zwavhuḓi uri hu na dzi resolutions dze vha vho dzi ita dziṅwe dzine dza hone dzo wedza dziṅwe a dzo ngo wedza hm? vho kona u bveledza dziṅwe dziṅwe a vho ngo dzi bveledza ende vha tshi kha ḓi vha vhone zwiṅwe zwa zwithu zwe vha zwi ita zwiṅwe vho zwi ita zwino hanefha nga maḓuvha ane a dzi festive seasons vha ita zwithu zwine mudzimu a tshi zwi vhona a zwi nengwa vha ḓi wana vha khou ita zwithu zwine mudzimu a tshi zwi vhona a zwi nyala vha ḓivha muthu a to fhedza ṅwaha woṱhe vha wana a tshi khou to dzhena kha kha kha kha u kambiwa zwino nga December muthu a fhedza ṅwaha woṱhe a wa vhuḓi phanḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu vha wana a khou to kwashekanya vhushaka hawe na mudzimu nga nṱhani ho to vhona vhasidzana na vhasadzi na vhanna a ḓi dzhenisa kha vhupombwe a ḓi dzhenisa kha zwithu zwine a zwi khoḓisa zwi rendise dzina ḽa mudzimu mara mudzimu na zwo ralo zwoṱhe a ri tendela a ri fha tshifhinga tsho tou thomolola nga huswa u ya zwi ḓivha uri pulane dzawe hone a dzo ngo tshimbila mara mudzimu nga tshilidzi tshawe a ri vhulunga a ri tendela hei uri ri to thoma hafhu nga huswa ṅwaha wa 2021 wo fhira nazwo zwi kha vhone vhane a zwi yo kha muṅwe muthu it's you who must start afresh zwino vha ḓivha ndo ri ndi tshi vhala hayo mafhungo e nda vhala hafha ndi na point mbili dza ndeme dzine nda khou tama vha tshi dzi dzhia dze nda dzi bvisa kha hayo mafhungo point number one We need each other. You cannot do it alone. Vhone vha vhoṱhe vha nga si zwi kone. Vha nyaga vhathu kha vha ḓo ri ndi ḓo ndi ḓo vhala 16 na 18. Bivhili ya Mudzimu ya ri ibva kha gungwa na vharwa vhau na musadzi wau na vhasadzi vha vharwa vhau vha re na iwe 18 noaxe a mbo bva na vharwa vhawe na musadzi wawe na vhasadzi vha vharwa vhawe ndi khou nyaka amba ḽi fhungo ḽa uri we need each other hafha ri khou vhona mudzimu noaxa a khou ṱanganedza ndaela ya mudzimu a ri i bva kha gungwa ilo na vharwa vhau na vhasadzi vha vharwa vhau vha ḓivha heḽi fhungo i ndi tshi ḽi tandavhudza nda wana ndi khou vhona noa na vharwa vhawe na vhomazwale wawe vho fhedza tshifhinga tshi no swika ṅwaha vho dzula fhethu huthihi hei a zwo ngo leluwa heyi nyimele a yo ngo leluwa na luthihi vho dzula fhethu huthihi mara musi vha tshi bva gungwani a ri vhoni attitude i no khou vhonala i hone hafha muṱani hoyo ngauri nohe o vha a tshi zwi ḓivha uri to start afresh in this very new year we need each other nṋe ndi khou tama vhudza vhone ṋamusi dzina ndi ḽa yesu uri sa noa ri ṱoḓa vhathu around us ri ṱoḓa vhathu uri ri shume sa thimu we cannot do it alone we cannot go alone ri vhathu vha ṋama ri a neta ri ḓo fhiamelwa nṋe ndi khou nyanga u vha vhudza ṋamusi dzine ndi ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu khristo naho noa o fhedza miṅwaha minzhi minzhi a nga ngomu gungwani na vhomazwale wawe na vhana vhawe a ri vhoni vha tshi bva vho furana a ri vhoni vha tshi bva muṅwe a tshi amba muṅwe nga matamba muṅwe amba muṅwe nga matamba muṅwe a ri nṋe ndi tsha muṱoḓa muṅwe a ri nṋe ndi ya muṱoḓa a thi zwi vhoni kha muṱa wa vhonowa vhonowa vho dzula na vhana vhavho fo ṅwaha woṱhe vha bva vha tshi kha ḓi vha muṱa wo faranaho ei ndi vhona unga nṋe na vhone ri nga guda zwiṅwe zwa zwithu hafha mari vhone vhone heiḽa khonani yavho vha ya i ṱoḓa ine vhone vha khou fhambana nayo vhone we havhala vhashumisani na vhone vha re mushumo vha vha ṱoḓa vhone a vha koni u bula vhe ri nṋe thina ndavha na muthu ngeno vho noahe vho vha na muṱa wa havho vhone vha tou fhedza vhege hafho muṱani wavho vha dzula vha tshi khou lwa a vha shandukise kuhumbulele kwa vhona vha kopavho kha zwe vho noa vha ita zwone we need each other that is point number one we need each other in this life please man restore your friendship kha vha restore vhukonani yavho na vhangana vhavho kha vha restore vhungana havho na vhadzulatsini vhavho mani kha vha restore vhungana havho na vhashumisani vhavho mani vha songo ḓigagamisa vha ḓidzhiela nṱha vha vhona vha tshi nga ndi vhone vha khwine u fhira vhathu vhoṱhe nṋe ndi khou humbela uri vhone arali vha vha na pride kha vha litshe hezwo zwithu zwoṱhe ri a ṱoḓa a nga vha ṅwana wa mme yavho ri a mu ṱoḓa a nga vha mudzulatsini wavho ri a mu ṱoḓa a nga vha mukerekisani na nṋe ri a ri songo dzula ri khou sumbana nga muṅwe a si zwone zwine mudzimu a ṱoḓa zwone hei point ndi arali vha khou nyanga u tshimbila zwavhuḓi kha hoyu ṅwaha kha vha vhe na ndavha na muthu bivhili ya mudzimu ya ri ri muvhili muthihi vhavhili vha korinti yo thoma chapter 12 26 na 27 ri a ṱoḓana hafha fhethu ri a ṱoḓana ri muvhili muthihi wa kristo yesu muṅwe ndi tshanḓa muṅwe ndi mulenzhe muṅwe ndi ḽiṱo naho a si we vha begwa naye ri a mu ṱoḓa na musi ndi khou nyaga u vha vhudza tshiphiri kha vha zwi ḓivhe zwoṱhe zwine vhone vha khou zwi ṱoḓa zwi na muṅwe mudzimu a nga ḓo vhuya a tsa nga ene muṋe a ḓa afho muṱani wavho a vha ṋea zwine vha khou ṱoḓa ei miṅwe mishumo ine ra khou i ṱoḓa yo fariwa nga vhaṅwe vhathu dziṅwe dzi thundu dzine ra khou dzi ṱoḓa dzo fariwa nga vhaṅwe vhathu vha zwi ḓivha zwori hu na golo ine vhone vha khou i ṱoḓa ine tshelede yavho vha i rengi hu na muṅwe muthu ane a nga vha fha yone nga mutengo wavhuḓi nga maanḓa so learn to respect people and accommodate people kha vha kone u tshila vhona vhaṅwe vhathu ndi zwone zwine mudzimu wa khou ṱoḓa zwone that is point number one hetshi tshipiḓa noa o vha tshi tshi ḓivha point number two bivhili ya mudzimu ya ri noa ge a mbo fhaṱela mudzimu aletare a dzhia zwi si na tshika kha dzikholomo na kha zwiṋoni tshithihi tshithihi a tshi ita tshidzimu tsha u fhiswa kha aletare point number two develop yourself in prayer kha vha ḓifhaṱele aletare bivhili ya mudzimu iri noa a tshi tou bva gungwani hey, noahe a tshi tou bva gungwani tshithu tshe tsha vha tshi kha muhumbulo wawe tshi kha maluvhi awe ndi u fhaṱa aletare hey? vhone hu na resolution nnzhi nga maanḓa dzine vha nga dzi ṅwala dza ḓa dza bambiri ḽoṱhe mara arali vha hangwa mudzimu ndi khou vha vhudza ndi ri ndi u tamba ndi u fhedza tshifhinga vha ḓo dzi ṅwala dza tsa dza ita mutevhe vha ri hei ṅwana ṅwaha hoyu thi khou nyaga u vha na muvhili muhulu hei ṅwaha hoyu thi khou nyaga u vha na zwikolodo mashophoni hei ṅwaha hoyu ndi khou nyaga u fhaṱa garadzhi hou ṅwaha hoyu ndi khou nyaga u fhedzisa nnḓu hou ṅwaha hoyu vhane vha ḓo zwi ṅwala zwa tsa zwi ḓo feilesa zwa mahola kha vha ḓo dzhia tsumbo ya nowa mani vha ḓivha noa o vha a na mushumo muhulwane nga maanḓa noa o vha a tshi khou fanela u cleara ḓaka uri a fhaṱe nnḓu yo dzula noa o vha a tshi khou fanela u hada ḓaka uri a sedze fhethu ho fanela hune a ḓo fhaṱa nnḓu ine vha ḓo ḓela khayo noa o vha o funa a khou fhaṱa nnḓu a khou soka zwidina kana a khou rema basha uri a name nnḓu yo dzula mara noa u litsha zwoṱhe zwo a thoma nga u fhaṱa aletare hune a ḓo dzhia tshifhinga tshawe a tshiya a tshi amba na mudzimu vhone we nga hoyu ṅwaha wa nnḓa ṅwaha uri vhone vha ḓibveledzise vhutshiloni havho hey kha vha ḓo ḓi fhaṱa kha thabelo vha vhe mutendi o no rabela vha songo vha mutendi wa mulomoni vha songo vha mutendi wa zwiambamba zwino zwa mudzimu nga ngomu vha songo vha muyeni wa mazwi mutendi wa mazwifhi vha songo vha mutendi wa zwitsheleni vhone kha vha shanduke vha tende u tshimbila na mudzimu vha kope kha nowa mani bivhili ya mudzimu iri hoyu munna nohai a tshi tou bva fhedzi gungwani a ri pfi u tshi pfi o vhidza mufumakadzi wawe o vhidza vhana vhawe a ri ḓani mphaṱise gungu hayi ene muṋe noa ene muṋe u ḓi fhaṱa kha thabelo a zwi ḓivha uri hune nṋe nda thoma hone hune vhutshilo wanga ha vha hone ndi kha mudzimu vhone vhane vha vhoṱhe remember noah was starting afresh ho vha hu sina nnḓu ho vha hu sina dzhadzha ho vha hu sina tshiṱaka tshi a vha tshi nga dzula khatsho hei vha kha thoma mudzimu noah a nanga u fhaṱa aletare ya mudzimu a ḓifhetshela na zwifhinga zwo yo rabela mudzimu kana uri ndi ḓo ya nga matsheloni kana ri ndi ḓo ya nga masiari kana ri ndi ḓo ya nga madekwana vha khetho vha mudzimu nṋe ndi khou nyaga u vha vhudza namusi dzina ndi ḽa maanḓa ḽa murena jesu khristo kha vha ḓifhaṱele aletare afho muṱani wavho kha vha ḓi a identifaele fhethu hune vhone vha ḓivhudza uri ndi ḓo dzhena hone nda vhidzelela mudzimu wanga arali vha khou nyaga zwithu zwi tshi shanduka kha 2022 arali vha khou nyaga u tshilela mudzimu nga nḓila yone kha 2022 vha songo vha mutendi a sa ḓivhi nḓila ye a fara mali vha songo vha mutendi no khakhisiwa nga holodei ya khrisimasi vha ḓivha hoyu noahe a sa tende naho nyimele dza vhutshilo dzi hone dzi no funa mu bvisa kha ḽainini naho miḓifho ya vhutshilo i hone a si fhuriwe nga holodei ya dzi 25 a si fhuriwe nga holodei ya dzi 21 a ri nṋe ndi na aḽeṱari yanga ngori vha hone vhatendi vhane khrisimasi i ya vha dia na fhasi vha wana mutendi o fara boḓelo nga tshanḓa khrisimasi i ya vha dia nga fhasi vha wana mutendi o kangwa tshi nga sa dzheniswa girivhanini khrisimasi i na new year zwo ṱangana zwi ya vha dia nga fhasi vha wana mutendi a si tsha tshi ḓivha o ḓi hangwa o bva lufunoni lwa mudzimu vhone vha mutendi ḓe kha vha ḓo ḓi sedza vha sedze zwe vha ita mudzimu o vha ṋea second chance mudzimu o vha hangwela mudzimu o vha ṋea another year arali vha sa thanya vha ḓo ḓi dovha nga hoyu ṅwaha u no khou ḓa i tshi ri dzi 25 dza december ra vha wana vha tshi khou pepeleka i tshi ri dzi wani dza ṅwaha u tevhelaho ra vha wana vha khou ngauri vhone a vha ḓivhi tshine vha khou tshilela tshone vhone vha mutendi a sa ḓivhi zwine a khou tshilela zwone nṋe ndi khou ri kha vha fhaṱe aḽeṱare vhange munna noho we a fhaṱa aletare a ri nṋe nṋe ndi ḓo rabela mudzimu wanga naho zwa vhifha hani naho muṅwe muḓalo wa ḓa nṋe mudzimu ndi ḓo mu rabela ngauri ndo mu vhona tshi mpfukisa kha magabelo ndo mu vhona tshi ndilivara ndo mu vhona tshi ntshidza na muṱa wanga nṋa ndi nga mu ṱuwela vhone we na vhone vha tou vha na vhuṱanzi ho fhelelaho mari vhone khorona yo dzhia vhathu vhanzhi nga maanḓa accident dzo dzhia vhathu vhanzhi nga maanḓa malwadze maṅwe o dzhia vhathu vhanzhi mara vhone vho sala vha khou vhona nga vho to sala nga mini na vha nga nowa o vha vhona vhaṅwe vha khou nwela khothe o vha vhona vhaṅwe vha khou papamala maḓini o zwi vhona zwitumbu mara a ri hayi hoyu mudzimu o ntshidza hoyi nṋe ndi khou mu fhaṱela aletare na vhone kha vha fhaṱe aletare muṱani wavho mani kha vha ḓo ḓi fhaṱa mani kha ṱhabelo vha vhe mutendi ano rabela vha vhe mutendi o farelelaho kha mudzimu mutendi ano ḓivha zwone zwine a khou ṱoḓa zwone phanḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu the last point point number three bivhili ya mudzimu iri Yehova a ḓifhelwa nga munukho wazwo, a amba mbiluni yawe a ri, A thi tsha ḓo dovha nda sema shango nga mulandu wa muthu, ngauri u elelwa ha mbilu ya muthu ndi huvhi u bva hanani hawe. A thi tsha ḓo dovha zwine zwa ḓo nga zwe nda ita zwino, nda vhulaha zwi tshilaho zwoṱhe. Misi yoṱhe ya shango a hu tsha ḓo tumuwa u zwala na u kaṋa na phepho na biko na tshilimo na maria na masiari na vhusiku glory must be given to god in kabadova ngauri noaxe a fhaṱa aletare ngauri noaxe a ita tshiṱhavhelo ka letare ka batla go fa re modimo paramedi hela bakhetho ba modimo noas worship moved the heart of god vha ḓivha thabelo dza yona dza kwama mbilu ya mudzimu na vhone arali vha to ita hoyo mushumo vho fhaṱuwa vha fhaṱa aletari yavho vha si hangwe vha ilitsha yo ima yoṱhe vhone vha ya vha tshi tevhulela khayo vha ya vha tshi tevhulela khayo zwa vhana vhavho vha tevhulela khayo zwa mufarisi wavho vha tevhulela khayo zwa mushumoni wavho vha tevhulele kha izwa muvhilini wavho ndi khou vha vhudza ṋamusi ndi ri vhone vha ḓo kwama mbilu ya, ya, ya mudzimu mudzimu avha to amba fhungo a ita muano a ri a thi tsha ḓo dovha nda ita zwe nda ita zwone a thi tsha ḓo dovha nda khaula zwifhinga na luthihi ngauri muthu mbilu yawe ndi mbi u bva hanani hawe nṋe ndi nga si tsha dovha heavy zwe nda ita zwino ndi nga si tsha dovha na luthihi vhakhathwa vha mudzimu nṋe ndi khori kha vha dzhie fhungo kha hezwi zwe yona a ita mani kha ri dzhie tshipiḓa we can make a fresh start in 2022 nṋe na vhone kha ri elekanye zwavhuḓi mani ri ri ṱhogomele vhathu sa riṋe ri ṱhogomele khonani dzashu vhaṅwe vho lona khonani dzavho hafha kha vha kha vha ḓo restore relationship dze vha vha nadzo arali dzi sa tendi a dzi tendi zwo luga mara dzi no tenda kha vha restore we need each other in this life uri vhone vha tshile zwavhuḓi hafha kha 2022 kha vha ṱhogomele vhathu kha vha ṱhogomele mashaka avho kha vha ṱhogomele khonani dzavho kha vha ṱhogomele vhashumisani na vhone hey, vha songo lwa nga tshavho afho muṱani vha wana mutendi woṱhe a khou tou bva muṱani na zwitshele zwa muḓini a swika a zwi hasha nnḓa ngei shangoni mutendi woṱhe a hwala zwitshele zwa gerekeni a ya zwi hasha nnḓa ngei shangoni kha vha ḓo shanduka nga ṅwaha wa 2022 zwiphiri zwa kerekeni zwi vhe zwa gerekeni zwiphiri zwa muṱani wavho zwi vhe zwa muṱani zwiphiri zwa mushumoni wavho zwi vhe zwa mushumoni vhone vha dzhie nḓila ntswa yo tenda kha uri ri pa ri shuma roṱhe we work as a team nahone hu sina ono ḓi dzhiela nṱha na vhathu kha vha ḓi fhaṱele aletare ṅwana wa miyanga vha ḓo ri vho fhaṱa aletare vha tshi ya vha tshi tevhulela zwililo zwavho hone mudzimu wa ṋaṋo vha pfa hedzi dziṅwe resolution kha dzi ḓe nga fhasi ha hedzi kha vha dzi ṅwale nahone re vha dzi ṅwala i hedzi dza vha dzo ima throughout this year nṋe ndi khou vha vhudza ndi tshiri i tshiri december vha ḓo vha vha na tshelede akhaunthuni yavho ya bannga Vha, vha, vha ḓo vha vha na zwa vha swikelela muṱani wavho. Ndi khou ri vha ḓo vha vha na yo goloi ine vha khou i ṱoḓa. Vhone vha ḓo vha vha na wo muḓi une vha khou ṱoḓa. Inwi ṅwana, ni ḓo vha ni na muḓi waṋu, ni ḓo vha ni na mufarisi waṋu. Inwi muṱhangana, mushumo ni ḓo vha ni nawo. Arali hedzi resolution dze nda dzi amba afha nṱha, na thoma ngadzo, na tshimbila ngadzo, ndi khou ri howu ṅwaha, nṋe ndi khou ni vhudza nga dzina ḽa Yesu Kristo, ni ḓo vhona tshanduko muṱani wa miyaṋu, ni ḓo vhona tshanduko muṱani waṋu, ni ḓo vhona tshanduko kha vhutshilo haṋu, ngauri Mudzimu u ḓo vha na inwi every step of the way. mara arali ni khou nanga u mesapa hai choice kha vhone vhana vha ṱapanyedza vha ya fhirikanya tshiṅwe na tshiṅwe a vha khou nyelisa miyavho a vha khou nyelisa vhafunzi a vha khou nyelisa muṅwe muthu ane vha khou mu nyelisa ndi vhone vhana nṋe ndi khou ri ndi tshi yo khunyeledza vhana vha miyanga hela mudzimu lindela u pfa thendo dzanu mudzimu lindela u pfa your worship mudzimu lindela u pfa your praise mudzimu lindela u pfa your prayers start now you are not late kha ri dzhene kha u ṅohwa na maanḓa maswa na kuitele kuswa nga dzina ḽa maanḓa ḽa mulena washu yesu khristo halala 2022 halala nṋe ndi ri vhakhetho vha mudzimu kha ri dzhene khawo zwavhuḓi ro fhaṱiwa mudzimu avhe na vhone kha ṅwaha woṱhe mudzimu a vha farise kha ṅwaha woṱhe nṋe ndi khou ri zwavho kha zwi ite arali vhone vho ḓivhudzai u shanduka vho ḓivhudza u tshimbila nga hoyo mulaedza nṋe ndi khou ri zwavho kha zwi tshimbile nga dzina ḽa maanḓa ḽa mulena jesu zwa mushumoni wavho zwa muṱani wavho zwa vhana vhavho zwa muvhilini wavho kha zwi tshimbile zwi tshi itiwa nga mudzimu ndi khou tama u vhona pfa vhuṱanzi vhu no bva mulomoni wavho uri zwa ngai zwo shanduka nga 2022 a si mafhungo o sokou uri vha tshi thoma kha vha thome nga nṋe you must do something kha vha takuwe vho fhaṱa aletare kha vha takuwe vho ṱhogomela vhaṅwe ngavho we need each other in this life na musi vha imba na makhadzi vho musala nga murahu vha ri vha tshi thoma vha thome nga nṋe are vhona vha milenzhe vho peta zwanḓa kha vhe ndi vha vhudze zwi ḓo fana zwa 2021 zwa fana zwa 2020 zwa fana zwa 2019 zwa fana na zwa 20 gru u ya murahu kha dzina ḽa yesu khristo kha ri rabele baba dzina ndi ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu khristo nṋe ndi khou vha livhuwa murena ndi khou livhuwa khotsi vha ṱaḓulu tshilidzi tsho ri tendela tsha ra ṱasula vhuporofita vhu re kha fhungo uri ḽi tshidze havha ḽi tshidze vhona havhaḽa ḽi tshidze na houḽa uri a ṱanganedze vhutshilo vhuswa na maitele maswa mudzimu wanga ndi khou rabelela vhoṱhe vho pfhaho mulaedza uyu uri vha ṋee mbilu dza muya vha pfe vha ṱalukanye ka dzina ḽa maanḓa ḽa mulena wa yesu kristo kha zwi ralo in jesus name amen